Eya ta mina míagblɔe be Yesue ɖu dzi. Yesu ɖu dzi. Nenye be enya mawo ƒe dzɔdzɔnyenyea tutu la, àte ŋu gblɔe kple kakaɖedzi be Yesu ɖu dzi na ye. Elabe to xɔse me, to xɔse me, eye ye Mawu ƒe dzɔdzɔnyenyea su le ame si. Ye wotrɔna si na Kristotɔ. Ye wotrɔna si Mawu ƒe vi. Menye le dɔwɔwɔ tɔwo me ye o. Ne wòanye nye kple woƒe dɔwɔwɔ tɔ me la, ke Kristo magava o. Nɔviye. Eye ta Biblia gblɔ be Le nuka nuka gɔgblɔ míate ŋu agblɔ to enu wɔnukunu sia tɔgbe ŋu? Nuka míate ŋu agblɔ tso enu wɔnukunu sia ŋu mahã? Aleluya! Ne Mawu le mía dzi la, ame kae ate ŋu atsi tre ɖe mía ŋuti? Nɔvinye, Mawu le dziwòa? Mawu le ame sia ame ke dzi Mawu nɔna la, ye nye ame siwo katã kpɔ dzɔdzɔnyenye alo ame kewo katã gbɔ. Mawu ƒe dzɔdzɔenyenyea kpɔ nɔƒe le to xɔse ɖe Kristo ƒe dɔ si wòwɔ na nye kple wò la dzi. Ye le na be alate ŋu gblɔ nya ya kple kakaɖedzi nɔvinye bena ɖe nu ka ye míagblɔ le nu siwo katã le dzi yim alo nu siwo katã le eh, eh, eh, le, le, le xexea me gbeɖe. le dzɔdzɔ ɖe ame geɖewo dzi ɖee alo ne kekeke me le yi ɖo ɖee, nu ka míagblɔ? Wotia Kristotɔwo yome. Wogblɔa nya maɖinyawo ɖe Kristotɔwo ŋuti. Wogblɔa fɔbunyawo ɖe wo ŋuti. Gake Mawu gblɔ na mí bena ɖe efɔbubu aɖeke megale míawo ya ŋuti o. eye nya ɖeke mele wo si be woatsɔ tso mía nu o ta la, wonɔa mía dzum. Vɔ Biblia gblɔ na mí be ɖe mímegakpɔ woƒe fewuɖuɖu gbɔ o. Mímegakpɔ woƒe enya vlowo gbɔgblɔ gbɔ o. Ke nu si ke míawo míanya koe nye bena míanya be mítrɔ zi Aƒetɔ Mawu ŋusẽkatãtɔ ɖe tɔ, kee nye Aƒetɔ Yesu Kristo ɖeka. Aleluya. Eya ta Biblia gblɔ na mí bena ame kae atso mía atso míaƒe alo ama mí ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ gbɔ mahã? Ame ƒe efeŋuɖuɖuwoa? Alo enu kawo? Alo ayaɖuɖuwoa? Efukpekpea? Ɖeke mahe mí ɖa tso Kristo ƒe lɔlɔ ya gbɔ o. elabe menye míawoe wɔ dɔa o, ke boŋ Kristo ŋutɔe wɔ dɔa ɖe mía nu. Eya ta naneke mahe mi ɖa tso eƒe lɔlɔ̃ la gbɔ o. Eya ta wogblɔ ɖe be le esiawo katã me la, míawo míenye dziɖulɔ glo. Nɔvinye, ɖe nya be nye dziɖulɔ agloa? Wò ŋutɔ eɖu dzi akaƒe woyɔ be dziɖulɔ glo loo alo Kristoe ɖu dzia na wò? Kristoe ɖu dzia na mí. Eya ta wòtsɔ dziɖuɖua na mí ta wògblɔ be míawo mítrɔ zi dziɖulawo to dziɖulawo me. Mítrɔ zi dziɖula to dziɖula la me. Elabe Kristo ƒe dzi ke ɖu na mí la, ye na be míwo hã woyɔ mí be dziɖulawo glo. We are more than conquerors.

En Lucien, nous avons la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Mawu ne yra mi nɔvinyewo. Elabe Mawu ya lɔ mi. Yeƒe lɔlɔ gã ma ta ye wòɖe mi ɖo be nye kple wò gbe la yeatrɔ si yeƒe dukɔ kɔkɔe ɖe. Eya ta míagblɔ be míagblɔ na Aƒetɔ be akpe nɛ. Elabe ye na mi dziɖuɖu ya. Eya ta wòbe le nuwo katã me la, míewɔ mi nye dziɖulawo glo. Nuɖekpekpetɔ le dzɔdzɔ le xexea me egbe. Enu siwo le edzi yim mía ŋutɔ míele kpɔkpɔ o, Kristotɔ meɖola gavɔ o, elabe kakaɖedzi le asiwò bena eh, Mawu la kpɔ ye ta, ala ɖe le xaxa mawo me, ala ɖe le busu ke wogba le xexea me gbe la me, ala ɖe le ketɔ vɔ̃ɖitɔ busutɔwo katã ƒe asi me, elabe ena mi dziɖuɖu ɖe esiawo katã ŋuti. Nɔvi, nya be ɖe edzobinu ƒe Mawu ƒe, ƒe Mawu ƒe vi nènye. eye wòwɔ hã dzo ɖeɖe, ale be asi mate ŋu atrɔ zu, elabe Mawu gblɔ be yewɔ mí abe ye ŋutɔ ƒe ŋku ƒe gladaglamekui ene, be ame aɖeke mate ŋu atɔ asi mí o. Eya ta gblɔ na ɖokui bena, meɖu dzi le Yesu Kristo me. Menye dziɖula glo le Yesu Kristo me. Menye dziɖula glo le Yesu Kristo me. Menye dziɖula glo le Yesu Kristo me. Menye dziɖula glo le Kristo Yesu me. Mawu neyra wò be ètɔ se nyanyui sia. eye woyɔ wo be yayratɔwo. Woyra wo kaka le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Egasɔ nɔviwo, Yesu nyo, woyra Mawu lolo, avuadziɖola le Kristo Yesu me tso True Forgiveness Mission Australia ƒe anyigba dzi na eƒe gbeselɔ katã. Ke Mawu nenɔ kple mi. le miaƒe nɔƒewo, ale be miate ŋu akpɔ dze nukao dzɔdzɔenyenye ya, ne dzɔdzɔe ne dze mia gbɔ ɖe, ne miakpɔ Mawu ƒe nuku ƒe dɔwɔwɔ le miaƒe agbe me, elabe ame dzɔdzɔewo ta koe Mawu ʋlina. Ame ko nye ame dzɔdzɔewo, togbɔ be amegbetɔ katã nye etɔ la. Ame vɔ̃ɖiwo ya la, woɖo azãgbe ɖi na wo be wole atsrɔ̃ wo. elabe wonye vɔ̃ɖitɔ ke womeɖo gblɔ be wòagatrɔ dzi me gbeɖegbeɖe o. Ne wole vɔ̃ wɔ hã, wogblɔna be wona trɔ la wo mele lɔlɔ gbe o, elabe vɔ̃ ɖeɖe ma wo, eye woxɔ dɔ tso Abosam gbɔ be yewoanɔ wɔwɔm. Eya ta wogbe be woaƒo fi de vɔ̃ɖitɔwo, woawɔ nu ka o? Woatsrɔ̃ vɔ̃ɖitɔ ɖe sia ɖe eye ame dzɔdzɔe la kpɔ teƒe. Nɔvinye, ànye ame dzɔdzɔea? Ne ènye ame dzɔdzɔe Kristo me la, ala kpɔ leke woaɖo teƒe na ame vɔ̃ɖiwo ɖo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Menye nye gblɔ Biblia gblɔe ɖe ma. Mawu ƒe nyae gblɔe. Eya tɔ be nye kpɔe la, ke nye ame dzɔdzɔe la. Ame dzɔdzɔewo lo, ame dzɔdzɔewo gblɔ le. Menye tsɔtsi delawo, ame dzɔdzɔewo. Ke woxɔ Kristo ƒe dɔ si ke Kristo wɔ na mi la dzi se blibo. eye Mawu ƒe gbɔgbɔ kple wo gbɔgbɔ le ɖase ɖi na wo ɖokuiwo bena enye Kristotɔ, enye Mawu ƒe vi. Menye beble si wobɔ ɖe xexea megbe le amewo flum o, ke nyateƒe la, nyateƒe ŋutɔŋutɔ la le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɛ̃, nu ka gbɔgblɔ mele esia ŋuti o? Ne Aƒetɔ le mia dzi ɖe ame ka tsitre mia ŋuti? Ame aɖeke meli o. Ame ame tsetse ƒe ha dakanyawoe ma. Ye tɔ gblɔ be ne wowɔ avu kpli wo hã la, womate ŋu ɖu dzi o elabe Aƒetɔ le mia gbɔ be yeaɖe mi eye le aʋa wɔ ɖe mia nu gbe sia gbe. Ye le miaƒe eŋɔnu drɔ̃ na mi. Ye le miaƒe aʋawo wɔ na mi. Ye kpɔa mia ta le mɔ ɖe sia ɖe dzi le afi sia afi. Eya ta megavɔ̃ o loo. ɖo ŋu ɖe Mawu ŋu. Mawu awɔe na wò. Ableke do ŋugbe ne be míawo le avɔ na? Ableke ye Mawu do ŋugbe alo bla nu kple Noa ene kple eh, ne Abraham ene kple Noa bena ye ya la elãwo kpɔ woavɔ nɛ. Menye ye le avɔ ne elãwo o. He, enyamanyama ele ele ele ele agbalẽa me. Ye ta medi be mianɔ xlẽ Biblia. Miexlẽ Biblia miadi Mawu ƒe ŋkume to Biblia me, yewo ƒe nya me. eye miake ɖe eŋuti blibo ye mianya nyateƒe siawo ne ɖeɖekpɔkpɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu neyra mi kaka ke miagblɔ be ega Israel o. Ee, mia mia yatu ku fifi lae. Labe Mawu dɔ ma ko tsɔ na miawo ya ye wɔ mi le le nyateƒe me, le gbɔgbɔ kple nyateƒe me, le anukwaretɔtɔ me eye mi ma ɖe ɖeke le me o, mi ma tsɔ ɖeka hã kpe o. Mawu ƒe nyae loo, ele kɔkɔe ɖe, eye wòdza, eye woxɔe ko la, wohã tɔa dze ame kɔkɔe le Yesu Kristo me. Akpe le e be le to dzi se nya sia lo, Mawu le yɔ kaka, ke megblɔ be Israel lo. Bye bye. Bye bye nɔvinya, bye bye nɔ. Israel mia de go zã ɖe ya. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.